Sa ki nos ta tene kue ku nos ta dal e lie lie. Ey awo brother. Sa no ban bel bo kon ta koy kens mi dei bisa bo aki segun ami segun bel no segun ami segun nan ta bisa mi ta koy kens mi dei bisa bo pero mi di mi di oki te koki fe mi chest mi ta bisa bo tog e e auto ku bai ur mi ruman ei no brother tenta asina ta manera bai ur e koy tur shushi hombo no ta manera asi hombo. Ha e kia ku bo hir mi ruman ei last ei e ku bo ta tur shushi bo hir ei un tal sistema nos tin treinta december aki bo ta kere bo ta hir un auto shushi asina ei ta december tok ora e modela tin aki e kia forte. Yur bo ruman kia forte shushi. No no no no shushi ke mende no shushi ke mi ku minte mende den kaya hasta ele mane ku ko arta ku ko pega na dje na ta dje kon ai pero shushi kon di shushi brother ke mende na shushi boter den outo bo i stul outo ta shushi ke mende shushi brother. Soul bo ke men a come di como nde. Stool, boy dje stool tin boter ben ta un ta sistema mi ta kore awoy paso paso el a fia mi auto mi sa si mi tin aki mi sa beko aki el a fia mi auto ma kore bay bin bek un kotshis na toke wata tantu ku ta lora boy stool.

Ami ami no sa ami no ta no ta un problema grandi mi ke hasi no ta koho mi ke bisa bo si paso ta december ta i drenta ki ami ta for hulanda mi a bin mi por modela den un kos shushi asina ki ami kore bo ami mi tin mi imagennan ta wak aki bou nan ta ta bisa mi ta bisa bo no ta mi tur mi auto ta mi ruman. El a bisa mi, el a bisa mi, si mi ke papia ku doño dje outo, papia kuné dirèkt. Pasobra ta henter un problema ta tin den kas ei awoy, ku ami a bis'é mester hür outo na lugá e outo. El a bisa mi e ke sostené e hendenan ku ku ku ta hür outo gewon tambe apart riba nan chèf. Mi di kuné, Awèl, tambe ta bon, pero nan mester hür e limpi. Tin number awo tin tin. Na mi ba mi no sa awo ta come aki nan mi be ta mi ruman mi tin cu bel punto e cosa awo aki pa bo ta ta mi awo awo si mi. Ta bisti mi ta puntra bo. Ok. No, awel, wak, wak ke mi ta hasi aki, wak. Do ta un kor pa bo papia un mes esundra, ni un hende ku yen ko, mi ta kowoun bèl mi ruman, mi ta, no, mi ta laga mi yu bèl mi ruman, bo sa, pasobra awor ta problema grandi ku a ya trese den kas aki. Mi ta laga mi yu bèl mi ruman, laga e puntra e number di e outo, anto e ora ei, abo ta hañ'é direkto e ora ei, pa bo sa ta kita handa tambe ku e outonan. Sí, sí. Paso ami, ami ta un gay masha limpi mes riba mi kosnan bo mesa. Mi tin mi dos pida galiñanan ta wak, mi mi dos pida galiña sin plumanan, mi mester mi mester presentá nèchi den kos nèchi. Sí no, bròder. Awèl, awèl bon, mi ta laga mi mi ta laga mi yu tuma kontakto ku nan, mi mi ta duna bo e number mes ora e ora. Bo tin èp riba e number akí ku mi por èp riba bo mes? A wel bon, paso mi mes un sa ku no traha kon aki bon bon, pero mi ta laga mi yu hasi e atende kon nan. Mi yu, mi yu ta masha, mi yu ta masha am am kos mes riba social ku kon nan. Ami men ta usa kon nan masha. Si. Ta un hende tin nan pa mi ta hür mi no sa kiko e ta bezig kuné. No. Ta e dos numbernan i tende bon èm dies dos B ku wei no beinti i seis ku un. Si ta un di e numbernan bo ruman a haña por ta el haña outo bèrdat mené bo ta bis'e. Nos hende aki ta un tiki slòrdik pero nan ta na mi mi sendi outo p'esei Okay. No awel. No a mi ta compro de buta. Ey, de eso mi ta bisa bu sen ta sen. Ando hende nan kubo po confia bo tin gutra kunan. Paso tur hende tun tiki. Bo sa tur hende tin nan kes kes nan. Pero hende kubo po confia te hende di tra kune ando sen ta sen. Ke men di si ta sen. Esta esta kubo ta papia ki si gumi ta wey no wey. No, mi no sa presis, ta mi ruman, ta p'esei mi di sa bo, no ta ami, ta mi ruman. Ey, no trese problema, bis, bi, am, ta bo ta doño dje outo meno, na, mi no ta tin maki bisa bo mes kuma fia e outo bai cino, pasobra mi ruman a hasi masha kome pa mi fia e outo bai cino. Ang, no, awel bon, si bo no ta wori ta bon, kla e ora ei, ami ku bo por bira bròder mes. Mi ta laga mi, mi yu e ora ei, mi manda kop abo riba èp, ami mes por hira un outo dirèk cerca bo e ora ei, si bo koran ta limpi, mes ora mi ta hira cerca bo, bròder.

Un boter den boy stoel ey ta keda lora tangalang tangalang tangalang no por esey si no anto anto december mi ta tocando mi music ami ta hende mi ta cuminsa celebra pascu foe october ke mende mi ta com mi ta coriendo jingle bell jingle bell boter boy stoel tangalang tangalang no welbon no ta keda si ne ora ey. La Gami sa ta cu a placi number ep mi bisa mi pa mi hala nan atencion. Ta wel bon mi ta ep bo bisa bo hala nan atencion. Pero core mi ta bisa bo si hende cu bo por confia cu seng cu coke bo tin cu drai cu nan gewoon bo sa. Hombi hombi seng bo ta bo mester sa. Sa. Nan por ta piensa how di su shushi no cu butter den dje cu cosa. Un por. Sa. No, no, awel bon, bon brother. Mi ta, mi ta, mi ta laga mi yu mustrabo e cosa mesora riba WhatsApp ata app word ata kico. Awel bon. Bon. Bon, bon. Ay yo, no ya, no se keda así ni. Oy. Ta bay oy.